Iergendeppes stëmmt do net. Wéi kann et sinn, datt esou vill Leit den OG-Cut do wollte siche goen an de Bambësch a bis elo huet keen e fonnt? Vläit well et einfach kee gëtt. Et gëtt keen OG-Cut. Ech weess, et kléngt bescheuert, mee verschidde Quelle soen dat selwecht, datt den Original Cut vu Resident Evil iergendwou am Bambësch verschwonne soll sinn.
Blödsinn, déi hunn sech einfach ze schlecht ugestallt. Dir wäert gesinn, mir fannen en. Mee wisou sot deen Alen an deem Duerf da eppes Komesches? Ech mengen, dee wosst jo mol net, wat Holoneit ass. Allez. Wat ass Holoneit?
An ëmmer erëm, ech schwieren, ëmmer erëm dat Gebläers aus dem Bësch. Lo virleschtens nach huet ech e gejaut, Wéini kënnt endlech deen zweeten Holoritter? Also Déi Hex, déi muss op d'mannst scho seit, oder dat Gespenst, dat muss op d'mannst scho seit dem Mëttelalter do am Bësch sinn.
Kuck der dat Wieder un, e wonnerbaren Dag fir haut an de Bësch, ah nee, fir den OG Cut ze fannen. Wäers gesinn, bei deem Wieder ass et effektiv einfach. Gi ran!
Ech muss soen, ech fannen et schon e bësse komesch, dass grad do wou et Creepypasta seet, dass et Blairhex ass, deen original Cut soll sinn. Mécht fir mech net wierklech Sënn. Bestëmmt huet iergendeen et do verstoppt fir et iergendwann erëm sichen ze goen, wann et en méi héijen Sammlerwäert huet, an huet et einfach net méi erëmfonnt. Natierlech gleewen ech net un iergend sou eng Hex. Wat soll sou eng al Fra iwwerhaapt vu Resident Evil verstoen? Ech fannen dat si ganz komesch Zoufäll. Dat ass mer net geheier. A bestëmmt huet nach keen et fonnt, wëll jiddweree vun deenen Horrormärecher do ofgeschreckt ass. An dofir ginn mir eis deen elo krop. Original Cut, Blair Hex, also ech fanne ech hunn vläit e bësse mat Idioten ze dinn, ech weess et net, mee ech hu mer geduet entweder do matkommen an de Bambësch goen an e bësse wandere goen a vläit eppes entdecken oder heem bleiwen a sech ee Bäitrag aus de Fangere suckelen. Also it is what it is, ne?

Wéi gesoot, hat iergende Mënsch dat gemaach? Ech mengen hei ass iergend eppes méi do. Dat do, dat do war eng Schoulklass, déi ass heihinner komm an huet dat gebastelt. Als wär dat elo wierklech iergend eng Hex. Méi do?
Méi do ass alles ok.
Jo, da is dat dat Ding. A mat deem schlechte Wuertspill reese mer an d'Antarktis an den Outpost 31 zu The Thing Remastered. D'Spill zum John Carpenter sengem Meeschterwierk ass ursprünglech 2002 erauskomm an ass nach haut bei de Fans ganz beléift. Ob dëse Remaster allerdéngs eng perfekt Kopie oder eng bëlleg Imitatioun ass, dat zéie mer eis op d'Long. D'Spill ass eng Fortsetzung vun John Carpenters The Thing, welch de Maestro selwer approved huet, an sou sidd der mam Captain JF Blake a senger Ekipp ënnerwee fir erauszefannen wat am Outpost 31 geschitt ass. The Thing ass e ganz klassesche Survival Horror, deen allerdéngs e puer innovativ Iddien hat, och wa se haut scho e bësse primitiv wierken. Dir hutt e Squad dobäi aus engem Medic, Ingenieur an Zaldot. Déi kënne kleng Aufgabe fir iech erleedegen, wéi un Stroumkëschte klimperen oder iech heelen. De Clou ass allerdéngs, dass wéi am Film Paranoia eng ganz grouss Roll spillt. Dir musst äre Kameroden hiert Vertraue gewannen, indeems dir hinnen Waffe gitt oder dir virun hinnen e Bluttest maacht, domat se gesinn, dass der mënschlech sidd. Ass schon zimlech amerikanesch. Ech ginn der eng Waff, domadde sinn ech de Gudden. Jo ok, jidderengem senges wuel, ne? Sinn är Leit nämlech ze vill nervös a gesinn ze vill schlëmm Saachen, wéi Läichen, Massaker oder de leschten Jurassic World Film,

Schéisse wëll ronderëm oder jo un sech eng Kugel an de Kapp. Alternativ kann et virkommen, dass se selwer zu engem Fing ginn an iech ugräifen, also këmmert iech ëmmer brav ëm är Militär-Tamagotchis. D'Kämpf géint d'Monster si ganz zolidd, allerdéngs géing ech gär wëssen, ween bei deene klenge Géigner dat Gegrunzte duerchgelooss huet. Ech mengen dat do. Ass net gläich dat do. Awer dofir hu se et gutt hikritt, d'Steierung un d'Joer 2025 unzepassen.

Den Design vun de Kreaturen ass gréisstendeels zimmlech cool, an bei sou Detailer wéi wann e méi décke Brocke stierft an ausserdeem nach kleng Monster erausbriechen a sech ewech man, do mierkt een, d'Entwéckler haten deemools hir Hausaufgaben definitiv gemeet. Zu den Hausaufgabe gehéieren och d'Locations, an déi fänken d'Ambiance vum Film immens gutt an. Wann der dobaussen am Schnéi sidd, nëmme vu Potosluten erhellt, an dir musst oppassen net ze erfréieren, dann fillt der iech ganz wéi 1982. Dir hutt och verschidden Elementer aus dem Film, déi der kënnt erëmfannen, an och den Dun, dun, dun. Dunn dunn ass dran. Leider huet d'Spill net vill Musek.
Poor bastard.
Sou Leit, den The Thing Remastered kënnt geschwënn op de Marché. Krute mer elo den John Carpenter? Yes sir, deen hu mer. Ass de Kurt Russell mat dobäi? Okay, gutt. Dunn, dunn hu mer och, jo.
Okay, mir brauchen nach, oh fuck, Hannergrondmusek. Mir hu keng Hannergrondmusek. Wisou hu mer keng Hannergrondmusek? Ech wëll dat do, dat do wëll ech a mäi Spill hunn, okay? Maach dat an d'Spill eran! Okay.
Dee Mann ass e Genie, dee Mann ass e Genie!
Also kritt erëm Heem d'Erhéijung um Schluss vum Joer, jo.
An dir gitt éischter mam Gelabers vun ärem Squad ënnerhalen, deen, mäi Gott, also ech si mer deelweis virkomm, wéi wann ech mat engem éischte Schouljoer am Beetebuerger Park ënnerwee wier. De Pacing vun der Story ass och sou eng Nummer fir sech, Dann hutt der zum Beispill grad en Teammember fonnt, nëmmen domat en ouni Kontext an der nächster Cutscene fortleeft. Ah, dat war nach Videospill-Inszenéierung, eh? Mee bon, am Verglach zu fréier hutt der awer och déi obligatoresch Verbesserungen wéi 60 fps, en ugepasste Schwieregkeetsgrad an lauter optesch Astellungen. Bon, mir beléien eis elo net. D'Spill ass vum Gameplay hier recht simpel a schnell huet de Gameplay Loop sech etabléiert. Dir sidd och ënner 10 Stonnen doduerch an wierklech vill Replay Value gëtt et hei leider net. Fir ween ass dat heiten dann? Also wann der de Thing Fan esou wéi ech sidd oder Fan vun alen Horrorfilm Ëmsetzungen, kann ech dat hei recommandéieren. Fans vun der gudder aler Playstation zwee Zäit kéinten hei och nach op hir Käschte kommen, oder besser gesot sech vum Spill assimiléiere loossen. De Rescht dierf dat Ganzt gäre weider am Äis schlummere loossen.
Ich wees awer och net wierklech dat wat bei mir lass war elo grad, well et huet sech sech ugefillt wéi een Dram, eng Visioun, je sais Du hues pas. och e bësse wéi en Trance gewierkt. Maja, ech hu gedreemt vun engem Videospill, vun The Thing, Vum Resi.
Ah. Vu Remaster.
Ah, okay.
Lo fällt mer an, dass d'Leit hunn ëmmer vun Halluzinatioune geschwat, déi se hei am Bësch géinge kréien, dass d'Blair-Hex

An elo start se dann neit Spill mat engem Froebou, als wéilten deng Spiller elo op enger Elite-Uni ugeholl ginn. Ob Chronos, The New Dawn dann och den Examen zum Horror-Meeschterwierk packt oder éischter sëtze bleift, dat zéie mer eis elo op d'Longe.

Jop, dat huelen ech alles mat. Dir sidd e sougenannten Traveller an Dir reest an d'Pole vun den achtzeger Joren hin an Dir musst erausfannen, wisou sech op eemol eng Seuch breet gemeet huet an d'Leit wuertwiertlech zesummebréngt an wisou d'Miss Traveller sou monoton schwätzt. Kritt et genuch Loft ënnert deem Helm? Vun der Grondstëmmung hier mécht Kronos och vill richteg, Niwwel, verloosse Gebaier, atmosphäresch Musek. Nee, dat ass elo kee Copy-Paste vum Esther sengem Silent Hill 2 Review, mee Bloober Team huet halt villes, wat an deem Beräich bei Silent Hill 2 scho gutt funktionéiert huet, hei einfach nach eng Kéier gemeet.

Dann wësst der wat iech gameplaytechnesch ongeféier erwaart. Allerdéngs huet Bloober elo no Silent Hill bei Capcom an EA eriwwer geluusst. Dat heescht elo konkret, d'Spill spillt sech wéi e Mix aus Dead Space a Resident Evil. Dir hutt en limitéiert Inventar a Ressourcen. Item Management gëtt hei ganz grouss geschriwwen. Nee, wierklech elo. Upgrade fir d'éischt är Plaz am Inventar a sot mer spéiderhin Merci dofir. Är Géigner, Orphans genannt, si scho ruppeg Motherfuckeren, déi iech mat alle Mëttele wëllen ëmbréngen, sief et duerch Prügel, Rotz oder och Tentakelen. Bësse wéi bei Lux Play, wann e Review net rechtzäiteg fäerdeg ass, mee dat ass elo eng aner Geschicht. De Clou hei ass, dass wann e Géigner dout ass, Wat guer net mol esou einfach ass hinzekréien, dann läit en nach do a ka vun engem aneren absorbéiert ginn, wat deem natierlech méi Power gëtt an esouguer Eegeschafte vu senger Moolzecht kann iwwerhuelen. An dat wëll der wierklech net. Fir deem entgéint ze wierken, musst der d'Läiche verbrennen, mee opgepasst, och déi Items sinn am Ufank staark limitéiert. Dir kënnt och Dead Space méisseg op d'Géigner aschloen, mee Dat ass genee sou hëllefräich wéi wann der hinne géingt droen se op Instagram ze unfollowen. Wat wierklech hëlleft sinn är Schëss vun de Waffen bis hanne widder opzelueden a se domat ewech ze balleren. Och do, investéiert an Schoss oplueden an sot mer dono Merci. Moien, ech brauch onbedéngt eng Waff fir mech géint d'Dolphins ze wieren an d'Essenzen erëm ze sammelen. Ok, ech mengen do hunn ech eppes fir dech. Wannechgelift ass dat wat s du sichs.
Merci, domadder wäert ech meng Missioun kënnen erfëllen. Sou ass eis Bestëmmung. Géi a Fridde, Brudder.
Wisou mécht dat keen Schued? Oh, oh nee, ech hu keng Munitioun méi, aah! Ha, deen Idiot, hee weess mol net, datt hee muss gedréckt hale fir iwwerhaapt Schued ze man. Ha, ha, ha, ha.
Bereet Iech also gutt drop vir am Ufank Blutt ze späizen, well d'Spill leet direkt lass an hëlt Iech net wierklech bei der Hand. Ech sinn zum Beispill beim éischte Géigner gestuerwen. Ween stierft beim éischte Géigner? Fairerweis muss een och soen, datt Äre Charakter sech schonn Aaschtlues a klo besteiert. En Däsch gëtt et net an am Ufank hutt der Passagen, mee verfickte Schäiss, weem seng Idee ass dat esou vill Geiger op klengem Raum ze setzen? Mee iergendwann kritt der den Dréi eraus an dann geet dat scho besser. Bis déi nächst Houer Passage. Ech mengen, wann ech dem Tim eng Kugel verpassen, kann ech net gesinn, datt de Pit schonn een absorbéiert huet an d'Jacqueline hannert mer steet. Immerhi gesinn d'Géigner schéi freaky aus, do brauche se sech net hannert Dead Space oder The Thing ze verstoppen, och wann e bësse méi Varianz cool gewiescht wier. Virun allem bei de Bossen hätt d'Bloober Team vill méi kënne rappen, wéi dat, wat se hei bruet hunn. Virun allem well se ee Boss esou oft recycelt hunn, dass deen Aarmen sech elo als Spullmaschinn identifizéiert an näischt méi mat Horror wëll ze dinn hunn. Nieft dem Balleren kënnt der a bestëmmten Deeler vum Spill Anomalien an der Welt fannen. Déi ginn duerch fléiend Objeten duergestallt, wat schick ausgesäit, an dir hutt ëmmer e Punkt bei deem der kënnt domadden interagéieren. Dobäi kënnt der dann zum Beispill eng Bréck oder och explodéiert Fässer nees flécken. Dir kritt am Laf vum Spill och Gravitatiounsstiwwelen, wou der bestëmmte Punkte kënnt u Maueren eroplafen. Dir musst heiansdo mol e Code siche fir eng Dier opzemaachen an mir sinn am Joer 2025, dat heescht natierlech kënnt der och Kazen heemelen an déi ginn iech och eppes dofir. Jo, dat ass alles ganz léif an bréngt och déi néideg Ofwiesslung, mee sou richteg innovativ oder vum Hocker gerappt huet et lo net. Wat Rätsel an Horrorspiller ugeet, do sinn Resident Evil an Silent Hill definitiv méi charmant. Sou, lo wou mer den Tour vum Spill gemeet hunn, wéi ass da lo Chronos, The New Dawn? Et gesäit gutt aus. Mécht näischt wierklech nei, awer dat wat et mécht ass gréisstendeels scho spaasseg, och wann e bësse méi Ofwiesslung a Saache Géigner a Gameplay cool gewiescht wier. Et ass dat Spill wat een engem recommandéiert nodeems en Dead Space a Resident Evil gespillt huet. Ech soen awer nach eng Kéier, bréngt e bësse Frusttoleranz mat, well dat wäert der brauchen.

Falls ech elo stierwen, hoffen ech, dass dëse Message spannend gëtt. Ech soen iech, d'Blärhex ass echt, d'Blärblex vum Bambusch, et gëtt se wierklech. Ech hu keen Empfang, ech weess net, ob déi aner nach liewen, mee Ech hoffen de Message gëtt fonnt, liked eisen Channel, abonéiert eis an iwwregens meng lescht Wierder wëll ech super Messy verfluchen, dass se sou laang gebraucht hu fir Directive. Mee do ass hien hei. Wisou films du dat iwwerhaapt? Hal op mat filmen! So.

Laang war et ëm Silent Hill roueg, an no ville Feeltrëtt koum da lescht Joer de Silent Hill 2 Remake mat vollem Erfolleg eraus an huet al Fans vollends iwwerzeegt, awer och nei Fans gewonnen. En war esou gutt, dass den Entwéckler Bloober Team elo och e Remake vum éischten Deel mécht. Fir d'éischt ass elo awer emol eppes Neies drun, an zwar Silent Hill F. Mat engem neie Setting, neien Thematiken Mam neien Entwécklere muss sech Silent Hill F beweisen. Ob Silent Hill F et un d'Gréisste vu Silent Hill 2 eropackt oder sech zu de Flops wéi Downpour oder Homecoming geselle kann, wéi seet den Danilo dat, zéie mir eis elo op d'Long. Wéi gesot spillt sech Silent Hill 2 an engem neie Setting of. Net nëmme spillt sech net an der Stad Silent Hill of, wéi déi reschtlech Spiller, et spillt sech och an eng anerer Zäit. An zwar spillt et am Japan vun der Showa-Ära, an de siechzeger Jore fir genau ze sinn. Vill Leit ware skeptesch, wéi dat klappe sollt, awer ech war vun Ufank un interesséiert, wéi dat ëmgesat kéint ginn. Mat dobäi ass wéi ëmmer den onverkennbaren Niwwel, deen dat wuel gréissten Markenzeechen vun der Rei ass, an dee gesäit besser aus wéi jee zuvir. Et ass einfach onheemlech creepy, wann een am Niwwel schemenhaft Schieter gesäit an een zu all Moment d'Onwissenheet huet, wat op ee woart. Ofgesinn dovun ass de Location-Wiessel awer net nëmmen ästhetesch, mee de Setting ass an dat ganzt Spill verwuerzelt. D'Duerf Ibisugaoka, an där d'Spill stattfënnt, ass net just eng Kulisse, mee eng symbolesch Spigelung vun der Gesellschaft, déi vu strenge soziale Reegelen a vum Drock, fir konform ze sinn, geprägt ass.

Géignervillfalt ass genau richteg a se si serien-typesch, wonnerbar grotesk an erfëlle gameplay a storytechnesch all hir eege Rollen. Dës Designs hunn ähnlech wéi bei Silent Hill 2 awer natierlech och all méi en déiwen Hannergrond. Mee komme mer dowéinst als éischt mol zur Story. D'Kärtheme vun der Rei wéi Schold, Ënnerdréckung an Transformatioun ginn hei aus enger japanescher Perspektiv nei beliicht. Am Mëttelpunkt steet d'Hinako Shimizu, e jonkt Meedchen, deem säi Liewen duerch gesellschaftlech Erwaardungen a familiär Problemer belaascht ass. Dëst Gefill vun Isolatioun spigelt sech esou och an der Welt vum Spill erëm. No engem Sträit mat sengen Eltere leeft hatt fort an trëfft sech mat Kolleegen. D'Freed hält awer net laang un, bis den Niwwel sech verdichtet a si vun engem Monster verfollegt ginn an d'Hinako op sech eleng gestallt gëtt. Esou dauert et och net laang, bis e sech mat den éischte Kaschimaschi konfrontéiert gesäit a sech mat Hëllef vun engem Stolrouer zur Wier setze muss. Haaptsächlech geet et ab dësem Punkt dorëm, seng Kolleegen erëmzefannen an aus dem Duerf ze entkommen. Op dëser Rees muss d'Hinako sech net nëmmen de Monsteren op de Stroosse vu sengem Duerf, mee och sengen ënnerlechen Dämone stellen. D'Rees duerch säin Heemechtsduerf ass gekennzeechent mat groteske Monsteren, awer och der eleganter Schéinheet vu roude Spannelilien, déi sech symbolesch duerch d'Spill zéien. Am Géigesaz zum Schrecken ass de Pacing vun der Story recht lues a reflektéiert. Dobäi spréngt d'Spill zu verschiddene Schlësselmomenter vun der realer Welt zu enger Schreinwelt, an där ee vun engem Mann mat enger Fuchsmask begleet gëtt. Dëst Welt iwwerhëlt d'Roll vun der anerer Welt wéi een se aus den anere Silent Hill Spiller kennt. Verraschtert a bluttverschmiierten Arealer ginn ersat mat Tempelanlagen a Schreiner a stralen domat ironescherweis scho bal eng Form vu Fridden aus, awer och gewësse Virahnungen. Eent vu menge Liblingsarealer vum Spill, muss ech awer kloer soen, ass en aalt Schoulgebai, dat sech ganz staark no engem klassesche Silent Hill Areal ufillt, an deem een no an no nei Dieren opkritt. Sou, ech mengen ech muss hei elo scho wierklech rëm e Stréch zéien, soss ginn ech ni fäerdeg. D'Story huet verdammt vill Déift an ass voller Metapheren an Analogien a soll domat op d'mannst fir all Fan vu Silent Hill 2 um Programm stoen. Et tackelt Themen vun Diskriminéierung, Sexismus, Sucht a Verzweiflung. Awer ech wëll hei och net ze vill drops agoen, well sech selwer dovun e Bild ze maachen an ze realiséieren, ëm wat et geet, ass part of the fun. Oder Horror an dësem Fall. Dat war lo vill iwwert d'Story geschwafelt, mee mécht de Gameplay dann iwwerhaapt Bock? De Gameplay vu Silent Hill F ass grondsätzlech net ganz vill anescht, wéi ee sech dat wuel virstelle géif. Settingbedéngt huet ee wéi gesot keng Schosswaffen. Dowéinst huet een eng Rei vu Nokampfoptiounen, op déi een ugewisen ass. Réier, Messeren oder Baseballschléier zum Beispill sinn hei eis bescht Kolleegen. Well een also net méi op Munitioun ugewisen ass, kënne Waffen elo futti fueren an et muss ee sech ëmmer entscheeden, wéini ee kämpft oder fortleeft oder wéi eng Waff een zu wéi engem Encounter benotze wëll. Och wann de Kampfsystem iwwerflächlech scho bal no engem Souls-like ausgesäit mat engem Dodge-Button an enger Stamina-Leiste, muss ech soen dass et sech awer guer net wierklech no engem Souls-like ufillt, mee et fillt sech éischter dono un als hätt een de Nokampfsystem vum Silent Hill 2 Remake geholl an deen ausgebaut fir ganzt Spill ze fëllen. Dëst klappt awer nëmme bedéngt, De Kampfsystem ass och net wierklech onbedéngt schlecht, ass awer definitiv de schwächsten Aspekt vum Spill an et feelt hei einfach e bëssen un Ofwiesslung, grad am Ufank vum Spill. Hei wëll ech et och net ze vill verroden, mee och beim Kampfsystem gëtt et spéider nach e klengen Twist. Oh geil, eng Aaxt! Wat Rätsel betrëfft sinn ech awer e Risefan. Dëst sinn ofwiesslungsräich an hu grad de richtegen Niveau un Challenge. Nëmme selten huet een e Puzzle bei deem een direkt op d'Léisung kënnt, a bis op ee Puzzle um Schluss vum Spill ass awer och keent dobäi, bei deem ee sech wierklech virun de Kapp gestouss fillt. Et gi wéi am Genre typesch och Puzzleboxen an Zueleschlässer, awer d'Léisung ass hei ni kloer an enger Notiz ze fannen, mee amplaz fënnt een nëmmen Hints an et muss ee sech d'Léisung mat Hëllef dovunner selwer erausfannen. Wat mech bei mengem éischte Playthrough tatsächlech gewonnert hat, war einfach déi schier Mass un Healing a Support Items, déi ee fënnt. Oh geilen Heelmëttel. Oh geilen Heelmëttel. Oh geilen Heelmëttel. Oh geilen Heelmëttel. Oh geilen Heelmëttel. Vill vun dëse kann een dann awer och bei senge Save Points verkafen an sech domat dann sougenannten Omamori kafen, Talismänner, déi engem verschidde Perks ginn, wéi zum Beispill manner Stamina-Verbrauch oder dass ee mat manner Liewe méi Damage mécht. Kënnt mir vir als hätt ech lo scho sou vill zum Spill gesot, awer irgendwie nach laang net genuch. Mee komme mer trotzdem mol zum Fazit. Op themateschem Niveau fillt sech Silent Hill F wéi eng Evolutioun vun der Rei un, déi sech net nëmmen op den ale Stäerken ausroue wëll. Gläichzäiteg erënnert et drun, Dass den Horror vu Silent Hill net an de Monstere selwer läit, mee an deem, wat se symboliséieren. Andeems d'Spill also dëse Grondgedanken hëlt a mat der japanescher Kultur verbënnt, an där Verdrängung vu Gefiller oft zum Alldag gehéiert, bréngt Silent Hill F et fäerdeg, zu engem vun de stäerksten Deeler vun der Rei ze ginn an domat fir mech esouguer u Silent Hill 2, Original oder Remake, erukënnt. An aus mengem Mond heescht dat vill. Silent Hill 2 ass eent vu mengen absolute Liblingsspiller an e Spill mat deem ech mech säit dem Release vum Original ausernee setzen an haut nach Stonnen a Stonnen mat Kollegen iwwert d'Thematiken diskutéiere kann. Genau sou gesinn ech awer Silent Hill F och. En Spill iwwert dat ech och an 20 Joer nach weider philosophéieren an analyséiere kann. Trotz senge Schwächten am Kampfsystem ass d'Spill domat fir mech en absolute must play an als klengen Tipp, et lount sech och hei all Ending duerchzespille fir sech e kloert Bild ze maachen. Leit! Ey, ey, Leit! Willy, wou wars du dann elo? Ech hat och grad eng Visioun.
Wat?
Dat war sécher d'Blairhaxe, si mer sécher. Ha, gëfteg elo, als géing et sou eppes wierklech ginn. Ganz sécher net. Dach, si mer sécher, déi Geräischer, wat soll et da soss sinn? Jo, mee dat sinn einfach Spasten, déi wëllen einfach Geck mat eis maachen. Et ass sécher keng Hex, als géing hei elo eng Fra duerch.

Dat ass alles Beschass! Et gëtt guer kee Resident Evil 1, dass just en domme Port vun Der Switch 2 vu Skyrim!
Ech soen iech et, passt op! Ech gleewen awer net, dass dat elo mat iergendenger Hex ze dinn huet. Jo, de Raph huet mech iwwerriet, mee ech weess wierklech net, ob dat esou eng gutt Iddi ass.